Бу авылда иске чыгарып ташланган газ баллоннарыннан өр яңа затлы мангал әзерлиләр. Монда 80 елга олимпиадага дип чыгарылган һәм бер тапкыр да киелмәгән ират киеме саклана. Бу авылда без килеп төшкән көнне абага чәчәге җыярга ашыгалар иде. Монда гомер-гомергә Күгәрчен асраучы гаилә яшәп ята. Бүген без Мәмәттә. Бу атнада тәгәрмәчкә менә ни ияреп кайтты. Юктан бар ясыйлар биредә. Иске газ баллоныннан әмәлләнгән мангал күпме тора? Үзебез белештек. Без менә моны заказ биреп алып китсәк, ничә сумнан сатабыз? Бусы кыйбат.
Абагага бага-бага. Тамырыннан нәрсә ясыйлар? Сер төенен бергәләп чиштек. Мин үзем көндә ятыр алдыннан сөртәм. Көндә. Сөт елгалары ташыган чакта үзебез аертып караган каймакның тәме нинди? Тәэсирләр белән тәмләп уртаклаштык. Гөлнәзирәм, авыз итәсеңме? Әйдә.
Ксюша Луизага, Луиза Ксюшага юлыкса, ни була? Нәтиҗәсе шушы репортажда. Ксюша тынычланмады, сөтендә бик бирегә теләмәде хәтта. Мәмәтем минем урман кырларга, биек тауларга якын урнашкан.

Монда Монда. үзегезнең балалар гынамы, соң күрше-күләннекеләр дә кереп? Керәләр инде, алар бит моннан башларын чыгаралар да шуннан дәшәләр дә йөгереп керәләр инде бөтенесе. Кемнәр, кемнәр, кемнәр теге оялмыйлар, шулар керәләр. Бысын болай үзем генә инде уйлап тапкан әйбер. Ну, ин- теге өйгә ясыйлар бит инде, домиклар, шуның сыман нәрсә ясап куйган ием инде. Әзрәк Просто грандиозныйрак булды. Әзрәк зуррак булды. Әзрәк зуррак булды шул. Иске газ баллоннарына яңа тормыш бүләк итә Илмир. Алардан үз куллары белән мангаллар ясый. Заказлар тамып тора, ди. Әле бакча, хуҗалык өчен кирәк-яракларны ничек сакларга икәнен дә өйрәтеп җибәрде безгә. Лайфхакны бу атнада махсус тәкъдим итәчәкбез. Бу Бу мангал инде, дөресен әйткәндә. Бусы Казанда э, минем мондый мангалларны күргәнем юк. Бусы менә шул как раз Казан өчен бусы. Бусы менә э, монда ягасың да инде. Монда Казанны куясың да пешерәсең инде. Э, монсы Ә бу өлеше? Бу өлеше инде мангал. Монда шул. Монда барбекю.
Әйе, шашлык, барбекю. Монда шул ниләрне. Учагын ягасың да инде, күмер төшкәч инде. ясыйсың. Но былай менә бу ябык килеш пешергәнгә күрә нирәк, сочнырак була инде шашлыклар шул. Бу карантин вакытында инде заказать итә башлаганнар и былай баштан абыйга ясаган ик, аннарысын шуннан дуслары килеп карап, шуннан китте инде заказлар. Без менә моны э, заказ биреп алып китсәк, ничә сумнан сатабыз?
Бусы кыйбат. Бусы 25 мең тирәсе где-то тора, моның э, эше күп, вак эше күп. Ә күпме эшлисез? Менә моны эшләп бетерер өчен күп вакыт кирәк. Э, бер 3 көн. Ул тулы тулы 3 көн. 30 көн 3 көн 3 көнгә бүләбез икән, э, килеп чыга бер айда 10 э, мич ясап була һәм эшләргә була 250 мең. Күбрәк күбрәк күбрәк эшләргә була.
Бу әйберләрне нәрсәдән ясыйсыз дисез? Э, Бысы баллоннар, газовый баллон. Күрсәтик кайдагы баллон.
Әйдәгез. Менә алар баллоннар. Боларны кеше үзе китерде. Кайберне үзем барып сатып алам инде, кайбер чакны бит алабазга барасында, табасында җүнлекләрне. Ә сатып алганда боларны алу күпмегә төшә? Бер 500 сум в среднем берсе. Төрлечә була. Анда төрле газовый баллоннар була, машинадан да газовый баллоннар була, зур. Менә классташка э, бәхет, бәхет булды инде. Кергән идем шулай металлобазага. Классташка как раз заказ ясаган классташ. Э, аңарга зур баллон эләкте. То есть туры килде шулай. Кердем дә, күрдем дә инде, сатып алдым. Әле ансын 400 га бирделәр. Нишләп тик, нишләп икәнен белмим. Әгәр дә заказлар бик күп килә башласа һәм бу бик зур акчалар китерә башласа, мәктәптән китәргә әзермесез? Һә, пока пока юга. Мәктәптәге вакыт сезгә бу вакытка теге комачауласа. Юк, пока комачауламый алай. Комачауламаячак та, мин бит э, теге ни, ярты ставкада булгачтын. Анда 3 көн укытам. Обедка хәтлек бит инде. Ә онлайн укыту булса, өйдән генә укытырга вакытны күбрәк алачак бит. Юк, күбрәк алмый. Дәресне кыскарттылар, зарплатаны да кыскарттылар, конечно. Ә күпме кыскарды зарплата? Бер 2000 мең ярым тирәсе. Аена карап инде. Күңел төштеме соң?
Юк, мин акча өчен кайгырган юк әле. Ә күңел төшкән чаклар еш буламы соң? Юк, нормально, күңел төшми. Э, соң бит э, ни, нәрсә диләр? Моннан китсә тегеннән килә. Шунсыман. Менә без хәзер маскалар, перчаткалар киеп алдык һәм сез инде төшенгәнсездер, безнең кая таба юл алганыбызга. Әйе, ләкин әгәр дә уйласагыз, без медицина учреждениесенә керәм дип, сез бик ялгышасыз, чөнки әлегә безнең тапшыруда медицина учреждениеләре юк. Ә без күчәбез безнең традицион рубрикабызга. Кибеткә.
Ипи, тоз, колбаса, өчпочмак, самса, ничек уйлыйсың, бу мәмәтлеләр өчен иң кирәкле продуктлар микән? Мәмәтлеләр өчен дә кирәктер, ләкин аларга караганда э, шушы тирәдән үтеп сүтеп йөрүчеләр, аеруча җомга көнне э, шушы тирәдән үтеп йөрүчеләр өчен кирәктер, ләкин бу тест... Ә, ә моңа әле теге яктан үтүчеләр өчен башка төрле язылганы бар диделәр. Карыйбызмы? Язылган хлеб, э, соль, колбаса, Һәм вода, ләкин вода сүзе алдыннан монда серле саннар да бар. Монда вода сүзе алдыннан аныклык кертелгән. 40 градуслы су турында сүз бара монда җәмәгать. Ә самсалар монда инде бу яктагылар өчен каралмаган. Шушы кибеткә без юл тотабыз. Монда шулай ук э, ерактан күренеп тора, белдерүләр язылган. Әле монда с Новым годом дигән язу да бар, күрәсең. Менә мин дә шуңа игътибар иттем. 365 көнендә дә Новый годны бәйрәм итәләр. Юкта гына 40 градус дип язылмаган. Шуңа күрә бу кайбер кешеләр өчен бик актуальдер күрәсең. Монда хәтта сәпитләр куер өчен махсус урыннар да каралган, нәкъ шәһәрдәге кебек. Ләкин әлегә бер сәпит тә күренми. Әллә мәмәтлеләр бил сәпиттә йөрергә яратмый, Әле алар шул кадәр чиреп баеган һәм бөтенесе машинада гына җилдерә микәнни? Ә, мин әйтер идем, бәлки, бәлки аларда сиестадыр бу вакытта. Хәзер керәбез. Әйе.
Без инде бөтен саклык чараларын күрдек. Исәнмесез? Саумысыз?
Мәмәттә ике күп тора ул. Әйтеп җибәрегез әле безгә. Монсы 29 сум. Ул сезгә каян кайта ул әти?
Нәдердән килә. Нәдердән. Димәк, Әлмәтне көтү ул бу авыл ипи, әйме? Батон 34 сум. Ромашка бар сезнең, әйме? Ромашка 28 сум. Беренче булып кайсысы бетә?
Нәдер ипи. Нәдер ипи, әйме?
Ә үзегезгә кайсысы ошый? Нәдер ипи.
Җирле сөт бармы?
Җирле сөтле ризыклар. Әлмәт сөте юкмы соң? Юк.
Ә, барысы да килгән сөт, әйме? Бусы 58 сум. Бусы кайнатылган. Кайнатылган, аха. 60 сум. Бусы 49 сум. Бавырсаклар бармы? Кош теле дә әлмәтнекеме? Әлмәтнекә.
Иң арзан әйбер кайсысы? Ничә тиенме, ничә суммы әйтә аласыз? Шартлы бер сум сораймы? Ә иң кыйммәтлесе?
Ләрдән инде колбаса.
Әйе, күпме тора мәсәлән иң кыйммәт колбаса? Иң кыйммәтле 314 сум. Атна саен килә ул безгә. Атна саен. Ә кайсы әйберне менә сездә бик тиз бетә ул? Менә ипи сөттән кала. Мороженое ма? Ә кыш көне мороженое сатыламы соң? Сатыла. Сатыла. Ә менә бу тезелешеп тора булар нәрсәләр?
Булар фенолар. Пеналар.
Менә монда минем иң игътибар иткән нәрсәм шушы пеналар булды. Җәй көне бит төзелеш эшләре күп була, шуңа күрә күбрәк кызларны алалар. Менә караң инде вазелин.
Минем мондый вазелин күргәнем юк. О-о, ветерин, ветеринарный бу да. Гадәттә бит мондый куертылган сөт тутыралар, ягъни сгущенное молоко. Син туңдырма яратасыңмы? Мин туңдырманың яратам, фисташковыен. Фисташковый бармы соң? Фисташковыйны күрмим әлегә. Ничә сумлыклар бар? Кара, хәтта 150 сумга туңдырма бар. Весовой пломбир анысы. Аның күпме соң авырлыгы? Авырлыгы, авырлыгы 0.45 дигәнме?
Карбызның килосы 37 сум.
Менә сине бананнар гел кызыксындыра. Охо, монда бананнар шул кая кыйбат. Чөнки шәһәр җирендә бананны мин күпмегә алам дигән 60 сумга ахрысы. Әйе, Апа, нишләп банан шуны кыйммәт ул сездә?

Ә күбекләрне аласызмы, пеналарны? Шунда чөнки шул кая күбек күп икән бу кибеттә. Мамит келәйләре дә бар монда. Ана болгаркага круглар да бар. Бөтен нәрсә бар. Свежие әйберләр, ипиләр дә инде әйбер. Нишле куясыз инде алайса Мәмәтнең шушы кибетенә? Плюс плюс 5. Плюс 5. Җирле зоопаркка да сугылып чыктык. Кем генә юк анда! Сыеры да, үгезе дә, куяны да, хәтта Күгәрченнәре дә? Күгәрченне гомере буена асрый Мисхәт абый Хәлипов. Аның кетәклегендә дистәдән артык күгәрчен яши. Токымнары да төрле. Мисхәт абыйларның бакчасы да күз өстендәге каш сыман. Шунсы гаҗәп, бу авылдан без бер олау киңәш җыеп кайттык. Кәбестәне Кәбестә кортыннан ничек сакларга? Бу хакта алдагы сюжетларның берсендә беләчәксез. Ә почта уеннарын сынаганыгыз бармы соң? Үз вазыйфаларын эшлиләрме, башкаралармы? Юк, минем үземнең сынаган юк. Монда килеп йөри торган малайлар менә нитәләр, сынап карыйлар, алып китеп, менә ерак аралардан очыралар.
Сез күңел өчен генә асрыйсызмы, Мисхат абый, әллә үрчетеп сатып? Юк, мин үзем, үзем өчен генә. Сездән башка кемне санга сугалар тагын? Әллә сезне генә санлыйлар? Монда мин генә кереп бирәм, башкалар кереп бирмей. Малай, малай внукка ярамый аллергияның, тузан, тузан ярамый. Мин яшь чагында нидән зерна туктан тотып төшеп асырыйм менә шул. Анда да бит менә шундый цветный күгәрченнәр чыккалый. Фикердәшләр кем әйтмешли асырый торган малайлар килеп, алыштыргалап китәләр инде шунда. Миңа алып киләләр, моннан алып китәләр. тиз нитәләр, югалалар. Менә шушы теге шул ук хищник каршыга килеп куркыткач алар теге беренче генә чыкканнары була менә оядан э, чыгалар да тиз генә таба алмыйлар урынны алар бит чыгып башта түбәне белеп калырга тиеш алар бит инде өстән ориентир алалар менә берсендә генә менә кольцосы бар шулай кольцо номерованный була кайдан икәнен язылган обычно Возвращать тәләр инде, кире кайтару. Минеке алай түгел, менә асраучы теге настоящий голубь кыларныкы. Аларның мәңгелек пар юк. Алар тиз тиз нитәләр парлашар, аерылалар. Ә күгәрчен очып киткәч, кире кайтмагач, эчегез пошадыр бит инде, име? Ну, болгалы инде ул теге Мотор яхшы күгәрчен булса. Абага чәчәк атамы, әллә Гадел Кутуй алдашканмы дип, кат-кат төпчендек. Чәчәк атканын күргәнебез юк әле, диде җирле халык. Ә менә тамырын урманнан ташыйлар икән, буыннар сызлаганда бик булыша, диләр. Мисхәт абый, моны абага чәчәгеннән ясыйсызмы, яфрагыннанмы, тамырыннанмы? Юк, абага чәчкә атмый бит инде ул. Аны абаганың тамырыннан ясыйм. Ярты кило абага тамырына 3 литр су, 3 кашык аш уксусы салып, 3 сәгать кайнатырга керен утта. И аннары холодильникта кала аңардан где-то ярты литрдан әзерәк не килеп чыга, сыекча. Шуны инде холодильникта саклыйсың. Кич белән ниләргә буыннарга сөртәсең инде шуны. Авырткан буыннарга. Басадыр, мин үзем файдасын күрәм, кешеләрне менә алып алып ниткәли, кайбер кешеләргә тур килми ул менә бөтен бөтен кешегә дә кешесенә карап агышса. Мин үзем көндә ятыр алдыннан сүртәм. Көндә. Шул бер үк буыннарга, урта торган буыннарга. Ә алган кешеләр күрәсең, бер ике генә сүртеп карый да аны. Дальше аннары. Моннан эффекты югала.
Эффекты югалмый.
Уже файдасы тимәде ди. Ике сүртеп кенә бит инде аның файдасы тими. Бөтен абага да ярый, бөтен төр. Юк, абага Бездә ике төрле абага үсә инде, аның бер төрлесен генә казыйбыз. Хәзер урманны нык басты инде ул абага. Теге менә монда тузганак баса мондый җирләрне, анда урманда шул абага бөтен җирдә дә. Абаганың чәчәге барлыгына ышанасызмы? Ул мөмкин хәлме? Юк инде аның чәчәге, ул бит инде научный доказанный бит инде, аны нәрсәсенә ышанасың? Ә вдруг могҗиза булырга мөмкин? Юк, ничә ничә ел яшәп әле бер дә күргән юк. Мин урманда күп йөрим. Бер дә күргән юк әле. Җәнлекләр белән очрашкач,
куркып калмыйсызмы? Алар бит инде ташланырга да мөмкин. Юк инде, һәр җәнлектән куркырга түгел бит инде хәзерге заманда күбрәк. Кешедән кешедән куркыта. Әйе. Мин аны инде нидән кайткач ук, армиядән кайткач ук шулай дим. Мәмәт авылы музейлары белән дә дан тота. Берсе мәктәпнеке, Икенчесе, шәхси музей, Марат һәм Ләлә Сиддыйковлар музеенда, вак-төягын исәпләмәгәндә, 250 ләп экспонат бар, ди. Кичекмәстән экскурсия уздыруларын үтендек. Ләлә ханым әле картиналар да ясый, бисер белән дә чигә булып чыкты. Гаилә башлыгы нәсел агачын да барлап тора, шәҗәрәләрен күреп кайттык. Минем өйдә бер сандык бар иде, әнидән калган иске сандык. Бер Нәрсә бар әле тагын? Самавыр. Шулар шуларны менә шу йортка кертеп куйдым да менә шушыннан башланып китте инде. Бу ничә ел элек булган? 2 ел элек. Әле 2 ел май аенда 2 ел булды менә. Бусы мич агач мичкә инде бу кибеткә шушы килка балыклар, тозлы балыклар, яшел помидорлар кайта торган инде шушындый мичкәләрдә. Бу лампалар, алар Бик күп кешеләр күтәреп килә инде аларны кая куярга түгел хәзер исемнәрен авылдашлардан әйе килгән лампалар. Бусы минем без Зеленодол районыннан апалардан алып кайттык бу бишек, анда инде чуваш, күршедә чуваш авылы бар. Алар ясый торган булганнары инде кайыр, агач кайрысыннан. Да. Безнең якларда инде агач тактадан ясыйлар. Бусы инде моның Лениногорск районыннан алып кайттым, бу сабан. Бер, бер дә сабаны отка тагып сөргәннәр. Инде мин бәләкәй чакта да сөрәләр әле. Бер кеше сөрәдер, ун насыл артыннан йөридер. Бысы кулчанасы, шушының белән урманнан ташыганнар. Агач, салам, печән урлаганнар кыш көннәрендә. Кул, кулныкы инде болай. Хрущевка дип атала. Хрущев вакытында бик модада була инде. Бу минем бабайныкы. Олимпия елында чыккан, олимпиадага багышланган. Этикетка салмаган күлмәк. Шулай бирделәр безгә бергә. Күрше әби Наҗия әби кертте. Үзенең малае Рафик шушы бишектә уйнап үскән, минем күрше дус малае. Бу бишектән ул бер-ике тапкыр егылып та төшкән инде. Исән калган. Исән калган, хәзер чабып йөри әле. Менә монда кырыйда гына бусы минем әнинең кияүгә чыкканда алып килгән сандыгы. Эчендә юрганы, мендәре, бирнәләре шушында булган, бөтен байлыгы шушы сандыкка сыйган. Бу сервантны менә бер ике атна элек кенә кибет кырыенда тора торган бабай тапшырды. Ул безнең кышын Әлмәттә тора, җәен монда авылга кайта. Бу аның өендә торган сервант инде. Бу аның өендә торган сервант, мин аны бер ике тапкыр сораган идем. Башта бирмәгән, үземә кирәк реликвия дип. Быел инде улым Хәлем дә юк, рәтем дә юк. Менә шушы сервантны синап китеп, музейга куя әле, диде. Истәлек. Ә бу сервантны үзләре ясаганнармы? Ә бу сервантны ул туганда булган инде, бу сервант. Аның әнисе туганда да булган, где-то 1920 елларда әнисе туган. Ә бу кем ясаган? 9 гасырларга да карарга мөмкин. Әйе, кем ясаган? Ничек ясаган, ансын әйтә алмады. Яхшы кулга биреп калдырга кирәк. Потому что мин Маратка ышанам, ул аңарда сакланган ич авыл. Ә ул сиратны сез үзегез ничегрәк саклый идегез соң? Аны бит инде агачны гел карап торырга кирәк. Ну, торадыр инде, шуны чистартып, тузанып битеп. Ә нәрсәләр саклый идегез ул сервантта? Ә? Нәрсәләр саклый идегез? Чашкалар, тарелкалар, теге нәрсә кирәк. Рюмкалары да бар. Аңа- Аны аны сезнең үзегезнең нәсел кешеләре куллары белән ясаган инде, үз куллары белән. Әйе, ә- әби-бабайлардан калган әйбер.
Алар инде. сатып алмаганнар, үзләре ясаган инде. Әйе, үзләре ясаган.
Ләлә ханымнан кергән-кергән авыл тарихын да сөйләттек. Тулы бер трактаттан сезгә кыскача мәгълүмат тәкъдим итәбез. Авылыбызның исеме Килмәмәт исеменнән алынган дип фараз ителә. Тагын бер риваять яши авыл халкында кызыклы гына. Мәмәткә Пәси бабай нигез салган диләр. Ул бу якларга килеп чыгып, урман белән капланган олы тау итәгеннән озак кына тирә-юньне күзәтеп утырган. Аннан чабаталарын салып тузанын каккан да, таудан аска төшеп, салкын су эчкән чишмәдән. Олытау янындагы әлеге, әлеге зур чишмәне авыл халкы борынгы заманнардан ук Пәси чишмәсе дип атап йөрткән. Авылыбызда изге саналган урыннар да бар. Шундый урыннарның берсе, изге нигез, Ризатдин Фәхретдиннең ерак бабасы юлдаш белән килгән, динен, иманын, халкын саклап калган, изге Килмәмәт бабай 1640 нчы елларда йорт салган урын булып тора. Бу нигездә яшәүче Минсәвәр абыстай Хамидуллинны хәтерләвенчә, ил-юл гизеп йөрүче ак сакаллы картлар әти-әниләренә Изге йорт нигезе, Изге Килмәмәт бабай яшәгән җирдә торасыз икән, дип намаз-догалар укып чыга торган булганнар. Шушы йорт башка бакча башыннан изге чишмә чыга. Монда бабачы картлар бүсер ташлар җыеп китә торган булганнар. Изге чишмәбез дә бар. Коры, эссе көннәрдә ап-актан киенгән әбиләр җыелышып, шушы су янына килеп, яңгыр теләп, намаз укыганнар һәм дога кылганнар. Шушы чатка килеп бассаң, бер якка карасаң, Чупай авылы, Балчылар авылы, икенче якка барсаң, инде Осталар авылы, Мәмәт авылы. Әле менә өскәрәк менсәң, безнең әле Сәмәрканд дигән ерак авылыбыз да бар. Исеме дә бик кызык. Мәмәт халкының бердәмлеге менә без инде өмәләрдә бергә зират чапкан вакытларда менә мин инде белдерүне бирәм, халык чыга. Су башларын чапканда без инде без менә безнең су бушка үзе килә каптаждан. Менә шул каптаж яннарын чапканда бердәм булып барысы да чыгалар, булышалар. Халыктан зарланмыйм. Монда гомумән тырыш, булган, уңган һәм тапкыр халык яши. Бүгенге көндә менә безнең инде хәзер яшьләргә урыннар бүленә, шәһәрдән килеп сорыйлар. Мин инде күбрәк үзебезнең күп балалылы яшьләргә бирәсем килә җирләрне, алар инде безнең шәһәрдән килеп сораучы кешеләребез күп. Менә бүгенге көндә җирләр сорап, йорт салырыек дип, авылга яшьләр бик тартыла. Мең рәхмәт хуҗаларга! Кулыма чиләкне тоттырдылар, иңемә халатны Элделәр, башыма яулыкны яптылар да, абзарга кертеп җибәрделәр. Бер гомер сыер саумаган Луиза, балачак хатирәләрен яңартып, сыер җилененә орынды. Ягъни Ксюшаның. Әмма Ксюша борчуга төште. Луиза алай бик борчылмады шикелле. Хәер, ике хатын-кыз арасына кысылып, харап булып куймыйк. Үзләре белер. Луиза, Сыер тирәсендә каушаганымны күреп, сизеп алдым. Чыннан да шулай булдымы? Ә, соң бик күптәннән саумагач инде. Әллә кайчаннан бирле сыер җилененә тотынганың булмагачтын, ул каушата. Мин дә каушадым, сыер да каушады. Ә Ксюшаны ничек тынычландырырга, тынычландыру җаен таба алдыңмы? Юк, Ксюша тынычланмады.
Сөтен дә бик бирергә теләмәде хәтта. Җиленнәрен катырып куйды да, кит монда, чит кешесен, диде. Күңелең төштеме соң?
Юк, төшмәде.
Ул бит ә, менә үз сыерым саудырмаса төшкән булыр иде. Ә ул бит үз хуҗабикәсен белә. Анда каймак, монда сөте. Ой, шундый балачак тәме. Гөлфия апа белән икәүләп каймак аерттык. Ә авыл җирлеге башлыгы Илсөя Миңнияровна белән җегетләр каймакның пробасын алып торды. Кыскасы, кадерләделәр. Ә минем өчен чын мәгънәсендә кан һәм җан яңарту булды. Рәхмәт! Агид, Агиданский мы шунда. Агидинский, әйе. И шунда и әйе. Голландский сыман инде шунда. Ә рецептын каян белдегез? Интернеттан.
Чыгамы? Чыга. Чыга, чыга. Гөлнәзирә, авыз итәсеңме? Әйдә. Нинди хәтирәләр уяна?
Инглишчә әйтмешли, no comments. Ягъни мин Хәтәш- телемне йота яздым. Хәтәшсә, әһә, ул инглизчә ул әйтем шулай дип тәрҗемә ителә. No менә. comments, шулай да әйе. Тел йотарлык инглизчә no comments була. А, бу мондый тәмне күптән минем сизгәнем юк. А, кечкенә чакта хәтерлим, әбием а, мин инде йокыдан уянуга сепаратны әйләндереп, э, бөтен өйгә тавышларны яңгыратып, Хуш мин- исләр таратып.
Әйе, мин чыгуга өстәл табын янына нәкъ менә яңа аертылган Каймак әзер була иде инде. Ә син әзергә бәзергә генә чыга идең инде. Мин алай чыкмый идем, малай. Кечкенә чакта әзергә бәзер яшәргә туры килә иде, ләкин хәзер бөтен нәрсәне, һәрбер тиенне үзеңә эшләп табарга туры килә. Ә син ничек әзергә бәзер принцибы буенча яшәү дәвам итәме? Без сепараторь тоткан көнне мине иртә таңнан уятып, Чәбәкләп чыгаралар иде, ну, әйдә. Син бит хатын-кыз инде шуңа күрә. Ир-атларны әбиләре үзләре сөйли иде, ә хатын-кызларны эшләтәләр иде күрәсең. Үзең эшләп тапкан мал тәмлерәк тә була түгелме соң? Беләсеңме, аның тәме икенчерәк иде. Ә менә болай иттереп әзергә, әзергә килеп тәмләгән вакытта инде бигрәк тә рәхәт икән. Ярый, без үзебезнең сүз көрәшүебезне кадрда дәвам итәрбез. Тагын бер каптыр әле, зинһар өчен. Шундый ошады бу миңа. Мин каптырганга шулайдыр. Әйе, әйе.

Рецептны алып кайттык. Кәсебе зур табыш китерсә дә, мәктәпкә тугры булып калган мөгаллимне эзләп таптык. Гасырдан гасырга күчеп йөргән сервантның үз эчендә ниләр яшереп саклаганын белдек. Күгәрченнәр арасында да уҗымга йөрүчеләр барлыгын ишетеп, гаҗәпкә калдык. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз?
Комментарийларда языгыз. Безнең Тәгәрмәч тәгәрәвен дәвам итә.